minkejja l-biżat mm. tal-ma e, batejt minħabba li kont gej u l-lum dbati ma tantx drebni dem. Ma kust. Nixinġun.
Tfakkarni isma jena u għaxem ġada ġab kejk ta' u taf kif ħan uħroġ minn dil-list.
Xkent il-mistoqsija, batejt. Dbati because there's a lot of self-doubt. You know, semmejt, ma nafx, fl-ma punt semmejt ex life, jew mux life, għamin rċivejna, kont rċivejt it-tra, ġviri, ma I don't see li dik kienet id-batija, nasib id-batija kienet anke kif ħan ikkomunika mommi, per eżempju, xsej ġini meta nieħu il-partner tijaj id-dar. You know, like, um, xi fisser li ħadd il-partner tiegħi id-dar, se jiġi li jekk ħammur tieġ u ħanħu il-partner tiegħi. Dawk il-mistoqsijiet, there wasn't really an answer for them. I need, I need to have a lot of trial and error. Mm. And while I was having that process, mind you, I was starting to lead an LGBT organization in Gozo. And I yeah. was like, how do I learn this personally for myself? Uh -huh. and start an NGO li mhux faċli. Għal kulħadd li mhux faċli tibda NGO, għasab wara tkun LGBT fawdex mexxija miż-żgħażagħ. Like you know there was a lot of layers to it. Allura jum għaft mill-iskola pereżempju, għajt tant li kienet daunting għalija li dak kollu li kont naf tliftu u issa nibni komunità madwari jew irrid insib komunità li għajt ma kellix l-ebda will li nkompli l-iskola. Għadkom attivi?
Pal organization, very much, yes. Eh, kemm kbira l-organizzazzjoni? Bħalissa għandna 77 membru, eh, sitt minnis fl-eżekuttiv, 15 eh, il-professjonalista li jaħdmu magħna

legit. Um, then there is educational events, natu training lil eh, ċertu kejjel edukaturi, ċertu istituzzjonijiet, ċertu kumpaniji, um, għanna helpline 9935622, uh, which is... Say that slowly. 9935622. Xunota bon ħalli jinta l-għoda.
Għal min huma?
That's basically what we say is for LGBTI individuals in Gozo okay. um, that need to know what services are existent. Okay, għandi bżon notar, għandi bżon nintaqa ma xaħat li għadda mill-istess esperienza tijaj. Bżon nkellem xaħat, għandi bżon counseling, għandi bżon assis. In our professional list għanna assisin. Because I, I personally understand il-qabda li jkun hemm bejn l-sessualità u l-ispiritualità. Kif jintervjeni ma' qassis dal-kas? Il-qassis mhux spex ta' eh, mhux l-għad u s-saċ, ma' spex ta' id-dogma li jiprattika u, id-dottrina li jiprattika u, tmur kontra. Mhux kull qassis. Mhux kull qassis?
Mhux kull qassis. I mean that is u ħarġu qassisin pubblikament jgħidu li jisma' dawn huma huma jużaw dawn huma tfal tal-la whatever I mean. Eh. Però jekk persuna jkollu bżonn dak l-intervent, eh. xan kun jien ngħidlu li we facilitate that intervention u laqas ħanidħol fiha jien. Eh. Sinsem dak il-helpline u go kien hemm jisu l-ewwel intake. Ġifieri hemm hemm hemm nies fil-komunità tagħkom li eh, iħadnu eh, twemmin Nisrani u fl-istess ħin huma omosesswali u sabu bilanċ feliċi bejn it-tnejn. Hemm organizzazzjoni partikolari Drakma. Li taħdem ġest taħdem full on xogħol vera tajjeb biex individwi li huma LGBT u huma spiritwali wkoll ikunu jistgħu jgħarxu fihom infushom dan il-vjaġġ kif se jaslu biex dawn l-identitajiet jaħdmu flimkien. But then they have a sister parent li hija d-drakma parents għal ġenituri ta' individwi LGBT li huma fil-kamputu spiritwali. That is very well needed, fis sens li ma kellix bżonn, għara, jitim ħat jħor, forse jkollu bżonn. Fi il-helpline jisu jiprofa jaqqad dawn u kienem bżonna ħafna ħabba l-Covid, għax waqt il-Covid kienem you know, qtajna mal-kuntatt man-nies, jekk konna nintaqgħu, you know, jiġifieri the social events, the education, but we have a lot of projects. Għandna proġett eh, ħireġ dal-waqt fuq non-binary, per eżempju, jew Activist Academy, how to be an activist in Gozo. All of these, all of these little projects which are usually funded. So, yeah. tal-ġen.